Abusuafoɔ, eh, mekyerɛkyea mo ɛba yɛ dwumadie yi so. Ɛnnɛ, neɛ yɛsua ɛyɛ ɛkwan a yɛn nuanom mmaa no ɛwɔ fie a wɔn ara bɛtumi ahwɛ wɔn nufu mu ɛhunu sɛ biribi ayɛ kama biribi wɔ mu a ɛsɛ sɛ wode kɔ na dɔkta hwɛ ma wo anaasɛ ɛte sɛn ɛho abɛhia firi sɛ ɛɛ nufuo mu kokoram ɛne nufuo mu yareɛ bebree seesei aba a ɛtaa ha yɛn nuanom mmaa no bebree na deɛ ama yɛntumi ntaa nhu no ntɛm ne sɛ ɛɛ yɛn ani mma yɛn ho so meka sɛ yɛn ani mma yɛn ho so ɛyɛ nuanom mmaa no adwene ntaa ma so mpo sɛ sɛ na me nufo na ɛteɛ ɛɛ nsesaeɛ bi aba mu nti ɛno nti ɛyɛ sɛ mede kɔ ayaresabea na dɔkta ɛhwɛ ma me ɛno nti na yɛbɛtwe yɛn adwene na yɛakaaka yɛn ho sɛ nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ a ɛsɛ woyɛ ɔbaa ɛɛ wotaa ɛhyɛ no nso especially wɔ wɔ wo nufo no na wohunu sɛ ɛno nso ebetumi akɔfa ɔhaw de abrɛ wo. Nti ɛno na ɛnnɛ yɛreba abesua. Sɛ yɛka nufoɔ mu kokoram a, ɛyɛ adeɛ a edi nuanom mmaa no bebree nya. Ne kwan baako paa a yɛbɛtumi de afa so na yɛahu no ntɛm ne sɛ wo examine wo breast anaasɛ wohwehwɛ wo nufu mu ɛho sɛ biribi wɔ hɔ anaa. Yɛbɛbobɔ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi so a sɛ wohu emu biara a Ɛsɛ sɛ ntɛm no ara no ɛka biribi kyerɛ wo a ɛbɛma wahunu sɛ ebia biribi saa na ɛreba. Nanso nyɛ kokoram a anaasɛ dwo a ɛda nufoɔ mu nyinaa na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kokoram. Ɛno nti no wowɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ woyɛ saa nhwehwɛmu yi na atumi aboa wo ama woahunu. Ɔbaa biara a wadi ɛɛ waduru w'awoɔ mfeɛ soɔ no, ɛfiri bɛyɛ mfeɛ aduonu ara kɔpem n'aduasa soɔ ne akyire no, ɛɛ ɛsɛ sɛ nka anya ɛɛ bɛyɛ mfeɛ mmienu, mfeɛ mmiɛnsa biara no, wokɔ adɔkotafoɔ hɔ, ayaresabea na yɛhwɛ wo nufu no, kyerɛ sɛ clinical breast examination na adɔkotafoɔ yɛ nhwehwɛmu. Ɛno pa ho a. Wanya mfie bɛyɛ aduanan rekɔ no, anyɛ a afe biara deɛ ɛsɛ wotumi kɔ na yɛhwɛ ma woɔ. Na apart from sɛ yɛhwɛ ama wo no, wo ara wowɔ fie a bosome biara no ɛsɛ sɛ wotumi hwɛ. Nyɛ da biara na ɛsɛ sɛ ɔkɔ hospital sɛ yɛn daabi. Na mmom no, yɛbɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wowɔ fie a wo ara wobɛtumi ayɛ w'adeɛ na wahwɛ a ɛbɛtumi nso aboa. Enti, deɛ ɛdi kan a wobɛyɛ ne sɛ, sɛ woyɛ ɔbabunu, ebia mfeɛ aduonu kɔ no aduasa kɔ no aduanan so no, deɛ wobɛyɛ ne sɛ, ɛberɛ a wowɔ wo kyima no, wowɔ wo kyima mu no, na wakyima no a wawie no, yɛmfa no sɛ ɛnɛ na wo kyima no hyɛ ase a, ebia ɛbaa ne nan ne num, da no a wafiri mu no, Saa berɛ no paa na ayɛ a na ɛyɛ better sɛ wobɛyɛ nufoɔ mu nhwɛmu, mekyerɛ breast self examination, sɛ wo ara ankasa ankasa wobɛhwehwɛ wo nufu no mu. Deɛ nti ayɛ a na ɛma ɛno no boa no ne sɛ, saa berɛ no wohu sɛ ayɛ a na wo nua wo nuanom mmaa no bɛka a, ayɛ a na wo nufu no mu ayɛ du kakra. Ɛno nso na ɛtumi boa ma wohu sɛ biribi da mu anaasɛ biribi firi mu ba a, na ɛtumi aboa. Enti no, ɛɛ, deɛn na wobɛyɛ, na mfasoɔ bɛn koraa nso na ɛwɔ so? Nneɛma bɛn na ɛsɛ wohu anaa wohu a ɛsɛ wotu anamɔ kɔ ayaresabea? Deɛ ɛdi kan no, wobɛpɛ ɛyɛ mmerɛ bi na woagyina mu. Wokɔpɛ mmerɛ bi a na woagyina mu, ɛbɛtumi aboa wo ama woatumi ahu no yie. Enti berɛ a ebi a woafiri wo kyima no mu na wo nufu no mu no da so yɛ du kakra no, na woagyina mmerɛ mu anaasɛ ahwehwɛ a ɛwɔ ɛdan mu. Wobɛtumi ahu wo nufu no yie na woagyina hɔ. Nti wogyina hɔ saa no a, ɛbɛma wo nufu no atumi ayɛ dɛn? Woahu no yie. Enti sɛdeɛ shape no teɛ, sɛdeɛ ne kɛseɛ teɛ, ɛsɛ sɛ wo nyinaa wohu no. Sɛdeɛ ano no, ɛyɛ nipple no, ɛteɛ, akeka kɔ mu anaasɛ ɛwɔ abɔnten. Hmm. Ɛno nso fa ho a, wobɛhwɛ sɛ biribiara yɛyɛ nuanom mmaa no sɛ nufoɔ no baako so sene baako kakra. Na mmom baako na ɛso baako no ɛnyɛ so significant. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛhu sɛ a ah, nufoɔ wei deɛ wei so paa sene wei. Nti berɛ a wohwɛ wogyina wiem no a wohwɛ no, ɛsɛ sɛ wohunu sɛ me nufo no wei ɛnso sene wei paa. Ahaa, anaasɛ me nufo no, ano no, wei nso sen wei paa, ne nyinaa ɛsɛ sɛ ɛyɛ, na ne nyinaa ɛsɛ sɛ ɛda baabi faako, ɛnsɛ sɛ wei wɔ soro na wei wɔ fam, ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ woyɛ dɛn? Wohwɛ. Enti woahwɛ wo nufo no, woahunu sɛdeɛ ne, ne, ne, ne mu duro no teɛ, ne kɛseɛ no teɛ. Ɛtumi boa. Nti berɛ a, berɛ a na wohwɛ no, sɛ nsonsonoeɛ anaasɛ ɛɛ, difference biara ba mu a, ɛbɛtumi aboa wo ama woahunu ntɛm. Ɛno ka ho a, afei wahwɛ, wagyina ahwɛ mu ahwɛ awie no, na wakɔ akɔpɛ ɛɛ wo mpa so, waa wo mpa so, na wada. Woda so a, ɛno no boa ma onufu no ɛsprɛde. Ɛhɛn because woda ayɛ asɛyi na awo sɛ na onufu no asɛ asprɛde anaa emu akyekyɛ kamakama. Ɛno no nso betumi aboa ma woyɛ examination na watumi ahunu ne yie sɛ bi adwoa bi da mu a. Dwoa Norman no, wubetumi ahu sɛ dwoa nkakrankakra bi deda mmaa yi nufu no mu. Nanso ɛnyɛ dwoa bi a ɛyɛ dendeenden anaasɛ dwoa a ɛso a ebia wode wo nsa ka a na afiri ha akɔhyɛ ha anaasɛ afiri ha akɔhyɛ ha anaa bi wɔ hɔ a wode wo nsa ka a ɛmfiri ha nkɔhyɛ hɔ nso bi wɔ hɔ a ɛyɛ wo ya bi wɔ hɔ nso a ɛnyɛ wo ya. Ne nyinaa yɛ ade a ɛsɛ sɛ wohunu na ɛtwe w'adwene gyina so. Enti esiane sɛ wohyɛ ase sɛ woyɛ a wobɛtaa yɛ no nti no, wohunu wo nufu no yie. Enti sɛ ɛnnɛ na meyɛeɛ na dwoa bi anna ha. The next month no meyɛɛ mahu sɛ dwowa bi abɛda mu, dwowa kɛseɛ bi abɛda mu anaa dwowa bi a ɛso kakra abɛda mu. Ebi wɔ hɔ a ɛyɛ me ya, ebi wɔ hɔ nso a ɛnyɛ me ya no na ɛyɛ sɛ wotu ho anammɔn. Nti woda a na wode wo nsa a sɛ wo nsa nifa na wode yɛ a wode ɛno no ato ne benkum no ato w'akyi sei so ahu na ɛtumi ama onufo no aha no ɛkɔ wɔn moto no ha na wahyɛ aseɛ wɔ hɔ nti from the outer upper quadrant ɛsoro ha no so ahu Nti wo nsa yi, wode wo nsa no mmiɛnsa yi, sɛ ɛyɛ mmienu anaa mmiɛnsa no, ne yam ha no, so ahu, nyɛ ano paa no, ne yam ha no, na wode wo nsa da ha no, na wode, so ahu, in circular motion, wode wo prɛse kɔ fam kakra, nanso wonya no dendenden, na wode yɛ dɛn, wode ayɛ atwa ho ahyia, wode ahyɛ, ne nyinaa na wofili sɛ biribi wɔ mu anaa. Haa, woyɛ saa ara circular motion kɔpem sɛ wobɛtumi de akɔ nufoɔ no ho nyinaa ahyia. Wowie a, na nufoɔ no ara no, woasɔ ano no na woamia ahwɛ. Womia ahwɛ sɛ nsuo bi firi mu yɛ dɛn ɛreba anaa. Sɛ nsuo bi firi mu ba a, ɛyɛ sɛ wohwɛ kala korɔ sɛdeɛ ɛteɛ anaasɛ pampan bi wɔ mu anaa. Ɛno nso bɛtumi aboa wo ama woahu. Ɛno pa ho a, wobɛhwɛ sɛ nufoɔ no ɛho ayɛ kɔɔ anaa ɛho ayɛ hyɛmhyɛmhyɛm. Ne nyinaa ebetumi aboa wo ma wɔn sɛ biribi ayɛ okay anaasɛ biribi retɔ kyema nti ɛsɛ sɛ otu anamɔn. Nti woyɛ baako awie a, nsa wei no wayi wei no na ade wei nso abɛto aha na atumi apia aba yie na ɔde wei no nso ayɛ dɛn ɛno nso wɔn nsa mmiɛnsa saa na ade ayɛ no circular motion wode akɔ nufoɔ no ho nyinaa hyia na wɔahwɛ sɛ woyɛ no biribi da mu anaa woyɛ ne nyinaa hyia kama kama kama kama Wowiae no nso, na wɔamia ahwɛ sɛ biribi firi mu reba anaa, anaasɛ ɛte sɛn. Ɛnyɛ adeɛ huhuuhu biara, ɛnyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ da biara na wode bɛkɔ ayaresabea. Sɛdeɛ maka no, ebia afe anaa mfeɛ mmienu, mfeɛ mmiɛnsa soɔ na woakɔ dɔkta ahwɛ ama wo, anaa woyare na wokɔ na dɔkta ɛsɛ sɛ ɔhwɛ a, ɔbɛhwɛ. Apart from that no deɛ, bosome biara a wowɔ fie no, wobɛyɛ. Sɛdeɛ maka no, ɛberɛ pa ara a ɛhia pa ara a wobɛyɛ no yɛ berɛ a woakyima awie no, kyima awieeɛ a wofiri mu ara. Eya na nufu no mu odu kakra, nti sɛ biribi wɔ mu koraa a, ebetumi aboa wo ama woahu no ntɛm. Anaasɛ ne shape no asesa a, esiane sɛ emu ayɛ duru dada no nti no, ɛbɛboa wo ma woahunu sɛdeɛ ɛteɛ ankasa ankasa ankasa ankasa. Wei yɛ kwan a yɛbɛtumi afa so wɔ fie na yɛahu sɛ ɔhaw bi ba yɛn so a, anaa ɔhaw bi ba yɛn nufu no mu a, na yɛtu ho anamɔ ntɛm mese ɛnyɛ ɛɛ dwoa a ɛda yɛnufo no mu biara na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ kokora na mmom ebetumi ayɛ sɛ yareɛ bi anaasɛ ɔhaw foforɔ bi na ɛba enti ɛberɛ a yɛbɛhu no ntɛm no ɛboa nso ma yɛtumi sa yareɛ no nso ntɛm kokora ɛwɔ hɔ mekyerɛ breast cancer ɛwɔ hɔ nanso sɛ yɛhu no ntɛm a early detection no ɛyɛ na ɛma treatment no yɛ very very effective na adɔkotafoɔ atumi agyina so ahwɛ ɛde ama wo Enti ɛnde deɛ yɛbɛsuaeɛ yɛ kwan a ɛwɔ fie a yɛn ankasa ankasa yɛbɛtumi ahwehwɛ yɛn mu firi. Nneɛma bɛn na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ? Deɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɔ? Ɛna berɛ bɛn mpo na anka yɛbɛtumi a yɛnhwɛ yɛn nufu no mu? Ɛde bɛsi ha, me Dwight Johnson na mebaa mo nkyɛn ma a yɛbɛsua adeɛ no. Wo san ka video no ahwɛ wie a, na wahyɛ na wo nua nso nsa ka na ɔno nso ahwɛ. Ɛbere pa mu. Yɛbɛba na yɛasan nso abɛsua foforɔ. Bye bye.